Welcome my people to Africa Bible Tori. Una don land for the correct place where we dey break Bible tori wey don last from generation to generation into sweet pidgin tori. My name na Rebecca. Today, I go dey carry una enter one chapter for inside Bible for Genesis chapter 4. Hmm. If you think say na today family wahala start, abeg make you think again. This na the tori of two brothers wey decide say make dem give God offering. But the next thing wey happen after that na shocking news wey go make you open your mouth no fit close am again. But how to know the full tori na to wait till the end of this gist o. So sit back, relax as I go dey yarn una the tori of Cain and Abel palava. After Adam and Eve settle for outside the Garden of Eden, dem start life for the outside world. Eve born her first pikin, she name am Cain. She say, Na Baba God help me born this pikin. After some time, she born another pikin, dem name the second one Abel. Wen dem grow up, Abel become shepherd, he dey take care of animals. Cain choose farming, he dey hustle for ground. One day, Cain and Abel decide sey make dem give offering to God. Cain carry wetin him like comot from farm, yam wey no too get skin like dat and plantain wey don nearly spoil finish and some other things but e be like sey e no pick the better ones. While Abel bring some of im firstborn fat fat sheep, arrange the correct ones wey make sense, wey poof like bread wey dem soak for water, that is to say dem correct for better suya grill. Baba God look the two offering, Abel own sweet am for belle, Baba God smile. But for Cain own, e no too sweet Baba God like that. Cain come vex scatter. Him do face like person wey dem stone hot eba, vex wey fit scatter person head. Baba God ask him, Oga, wetin happen? Why your face change? If you do wetin good, I no go accept am, but if you no do well, sin dey your door dey wait for you like agbero. You gats control am o. Cain no talk anything o, but he plan bad thing for mind. So one day e tell Abel, Bro, make we waka go field. As Abel follow am, na so Cain rush am, knack am for ground, gbam! Finish im brother, kill Abel. And na the first time wey Bible record say person kill im brother be that. Baba God call Cain, the boy wey your brother. Cain as a sharp guy na begin form like say he no know anything. He say, how I go know? Shey I be my brother bodyguard? Baba God para say wetin you do so? Your brother blood dey cry from ground come meet me. So now, I go drive you comot from the ground where you for kill your brother, the ground wey swallow your brother blood from your hand. Whenever you try to plant seed for the ground, e no go grow well for you. You go dey waka waka anyhow for this set like person wey no get house. Cain shout, Ha! Chineke me! Baba God, my punishment don too much o. See, you dey pursue me from this land, and I must hide make you no see me. Anybody wey see me go kill me. But Baba God tell am, No worry, anybody wey try kill you go collect woto woto seven times punishment. God come put one special mark for Cain body like tattoo. So say anybody wey see am no go touch am. So Cain comot from Baba God front go nod wey dey east side of the garden of Eden. Na so e begin waka waka up and down. Cain marry wife. How e take find wife na another tori. And dem born pikin Enoch. Cain build city and name am after im son Enoch.

flute instrument. Zilla still born sugarcane wey dey melt iron take make different tools like sword and knife from iron. Tubal-Cain sister name na Naamah. One day, Lamech tell im wives, Hadad and Zillah, Make una lis ten to me, una wey be Lamech wife, make una hear wetin I wan talk. I don kill person because he wound me, I kill the young man because he make me vex. If seven people go die because them kill Cain, then seventy-seven people go die if them kill Lamech. Meanwhile, Adam and Eve still dey alive. Eve born another pikin wey replace Abel. Im name na Seth. She talk, God don give me another pikin since Cain kill Abel. Seth grow, born pikin wey dem call Enosh. Na that time people come begin dey call god name well well my people this story teach us say na small sin dey born big sin make we learn to guide our heart and feelings to everything so that we no go give room for wetin we no go fit handle and make we dey always try to do wetin dey good and correct because baba god dey see everything this na the end and complete chapter of the tori o until next time